Does wetereo intimidate you? Yes it does. Oh my gosh it does. It gives me bad dreams. Kāo, engari haere i te mea he ka kia te tū pakari au i taua ao. No. Did it ever intimidate you? Yes. Āe, tino, tino nei. Tēnei mea te wetereo he taniwha kei te haere. Ko ona niho ko te iki, ko te a'o. Have you ever had a man I love wetereo moment? I don't think so. I don't think I've ever felt that about wetereo. Like, is that sarcasm or man I love wetereo? I, when I finally got the whakatakotoranga. He peha to whakapiringa ki a wetereo? Kei runga, kei raro, kei reira ona piki, kei reira ona heke. Uh, engari, kei te aroha au ki te wete reo, aua, kei te tipu tonu pia te aroha. Have I had a moment where I say, damn, wete reo, you fine, fine thing? No. Oh, no, I haven't. Has the fear of getting wete reo wrong stopped you from speaking te reo Māori? Āe, ki ngā mātanga reo. Nā te nui o taku whakawā i taku reo Māori, ka ngū taku reo. Me pono taku kōrero, āe, kua noho ngū au i te mea i te rongo au i taua āmaimai. Āe, kei reira ētahi horopaki ka kāore e pērā rawa te kaha o taku kōrero i runga i te mataku. Me aku hoa o Te Panekiretanga me ā ērā taumata katoa kei reira e whakaaro ana. Oh, he hē tēnei rerenga. Engari, kāre au te whakapono kei te whakawā mai rātou. Ko au te rare. Taylor Swift. I'm the problem, it's me. Kua nui rawa tō tātou aro ki te wetereo? Ki au, ki au nei, me, me ako te katoa ki te wetereo. He tūāpapa. Kaua ki te reo Māori anake engari ki te reo, ki ngā reo katoa, he ture me āta whai. Ki te kore e whāia aua ture, ka tipu hapa te reo, ka tukuna ki ā tātou tamariki, ki ā tātou mokopuna, ka whai pakiaka ērā hapa. Focusing on grammar, makes good grammarians, not necessarily good speakers. Nō reira, me mōhio tātou ki te rerekē o aua mea e rua rā, ne? He rerekē ngā pukenga. I don't want to be so caught up in the grammar that I actually lose essence of uh, my own personality and how I speak te reo Māori. Ka mōhio ake koe ki tō reo, ka mōhio ake koe ki ngā whatinga o ngā ture. Ka mōhio koe ki ngā wāhi e pā ai tō kanikani i roto i te reo Māori. Ki au, koira te reo Māori. Nē, ko, ko ngā wāhi e mōhio ai koe, oh, kei te pai noa iho taku kanikani i konei, ahakoa e hē ana, e hē pea ana a Wete Reo nei, tiro ki ngā kīwaha, goodness sakes, kāore i ngā kīwaha e whai i ngā ture o te Wete Reo, engare, ko te kīwaha te taumata o te reo. I think I see the value in both, in being grammatically correct, but also having that flair, having that flavour around your own identity markers, your language features.

reo kia tika and it has supposed to be a thruple. Me pēwhea pea e rerekē ai tō tātou tirohanga ki tēnei mea te wetereo? Kāore te tangata e pakari i ngā wai pāpaku, kāore te tangata e pakari i ngā wai mārino, engari ngā wai hōhonu, ngā wai whenewhene tuarangaranga. Mēnā ka tūwhitia e koe ērā māharaharatanga, ā, he whenua taurikura kei tua i tērā. Āe, ko te kuhu ki ngā horopaki me ngā taiao, ka whakatika ana koe. It's like that phrase, when you hang out with five intelligent people, you become the sixth intelligent person. You know, I can blame Wetereo to the cow come home. I do know that it's just me, like, I just got to put my nono to work and Uh, I just got to get my reo Māori working a bit harder. Well, i tētahi taha me mutu te tātā i te tangata, i tētahi atu taha me mātotoru te kiri. Tēnei mea te ako i te reo Māori ehara i te mahi mā te tautau hea noa iho, e mahi mā te tangata pakari, ehara i te oma ngā kōkiri engari e oma ngā roa, e nui ngā tūtukitanga waewae. And you're gonna make mistakes.